A ri ve ka va duh e. Pu Chairman leh Ramhlun North Branch yma atanga Ramhlun North yma member kher lo pawh kan ni thei a, lo kal zawng zawng te leh Nghalchawm mipui te vawiinah hian yma day chibai ka buk che u a ni. Kha kan zai pawl kha an thiam khawp mai a, A release tu kha kan duh tui lo viau na chung khan an zai kha chu nal khawp mai a, lawmawm khawp mai na kinah TV ah in lo en chuai chuai dawn a ni, tui khawh thla te pawh a lang ang na kinah chuan, umm, pipu uai lai te pawh a lang maithei a ni. Lo awm khawp mai. Hei in veng hi, in khua hi e kan lakah hian in dan hliam viau thei a. Keini a in changkang daih a. Hall tha takin leh keini hall kan nei miah lo a tunah hian hall kawt zawl tha lutukin la nei leh nghal a. Kan hall nei chhunah khian four zero seven pahnih vel a ding a tunah khian. A hman tlak lawr lo a, Nani chu hawl remchang takin leh a lum viau nang a, he lam stage bawr hi a dai tlat thungai lai hi engtin nge an tih kan hre lo a, a asian dah deuh tlat a ni helai hian, he lam chu lum ve tlat lo, thusaina reina chi ni lo tih a hriat a in boruak a, a lum kan ti tlang a, he lam an awm viau lai khan eh ka sawi rei miah lo ang a. Ka inbuatsaihna chu sei ve deuh hlek a nia, mahse ka ti sei lo ang a, he introduction kha tlem chhunzawm leh thain kan han hre deuh a, Secretary nen kan OB hlui, Branch lama kan OB hlui e Pumang chung nungah han ding che nat deuh a kut ben chin a ni hi, umm pui deuh kan OB hlui a nia, Pu Zerong Lalbiak Dika. Ani chu zawi deuh hlek a ben chi. Umm. Chuan Kulal Famkima han ding se ani hi kan President ania thil pek chawlhnu lama hlantu tur te kha ani a, President hlui ani. Tin kan up upa te pawh min ho a kha Nachina Pu Fakain tih khan ding ve leh hrim hrim ta se kan Senior kan hruaitu hlui Pu Vanlal Faka chuan Pu Vilalnunmawia, Han ding ve leh che lukhum kum hi Pu Mawitea a nia, khang kha kan senior zual an nia, midang pawn kan thik lo ang chu a kum a upa deuh hova kha kan han ti zuai a ni. Ramhlun nawt lama kha kan tam a, kan chhuah vek chuan in ho ve ngawtin ka ring la chin a, indin tir danah khan ramhlun nawt zawng ti tau ila in ho ve ngawt ang. Hei nghal chawm e, khua hi kan rawn thlan na chan tak a chuh e, tui tla te in lo buaipui thin a, nasa takin in lo buaipui a, Aizawl lam mi te an tla thei em em e tlawng lui kam a awm in nia. Uaime thupui e uaime thuvawn tanpui ngaite tanpui hi a takin invawng nung khawpin kan hria a, kan vengnu Rudy Bo pawh khan kan hrechiang a, kan rawn tal nasa a, in buai khawp mai a tin hetianga mi bo tui tlai zawn ang chi te hi ni hni khat a tling tlak mai chi kha a ni lo a, Ni li ninga ni ruk ni sarih vel buai a ngai thin a, chutah chuan in che tha thin khawp mai a, Aizawl pawn kan hria cheu a, chuvang chuanin tunah pawh hian Ramhlun North Branch pawhin rilru tak chuan kan thlan na chhan pakhat chu in ni a, he hei laiah hian member tam lo in nia chuti chung chuan a khawnawt a buaipui ngai ang deuh thaw te A ni thin a, chutiangah chuan in thawk chhuak tha thin khawp mai a kan lawm a ni. Tin, hei Covid nineteen hri a vei a leng a, Uaima Day kum hnih chhung kan han hmang thei lo tawp a, kan hre vek a. Inkhua phei chu in za awr kha in nia kha report ah kan hre vek a, mi sawmnga sawm ruk vel kha hri vei in han nei a. Ah, keini za vel kan nei khan kan buai hle a, nangni khua sawm nga sawm ruk vel covid nineteen hri vei in nei kha chu ka mitthla awm in buai dan tura kha in buai ngawt in a rinawm chutiang chu a ni a, kan boruak te kan en a, khang zawng zawng kan mitthla a, thil nihza thla deuh deuh tawh tam tak a awm, chungkar ah vawiin ah Hun zalen tak mai neia, hun thawl tak mai neia, hun kan han hmang thei a, Pathianin hun tha min han pe hi, hun thawl hun zalen Pathianin a min han pe leh ringawt mai hi a lawmawm a ni. A hun lai ngaihtuah kha chuan heng hun hi kan thleng leh thei ang em tih kha Hriat a har khawp mai a ni. Chu chu i a lawmawm ka ti a, vawiinah heng hunte Pathian hnenah kan vai hian lawmthu i sawi mawlh mawlh ang u, heng hun kan thleng thei hi. Tin, i tung kum hi Ramhlun North Branch UIMA chuan i committee-ah kan rel a, UIMA Day hi engtinge kan hman ang kan han ti a. A tung kum chu luan chhuah programme i nei ang u kan han ti a, brand hrang hrang te kan han be rawn ti mai ila kan be rawn lo kan sawi chhuak a, amaherawh chu in branch hi lungsi tlakin kan rawn thlang ta a, e tun kumah chuan Nghalchawng lamah hmang ila hemi hunah hian. Ruai te pawh ṭhe sak ila, ar ṭanpuina a thei ang ang pawh sem ni se an khawchhunga tih kha rilru a awm a. Chuvang chuanin nangni khua ngei pawh hi ṭanpui naite ṭanpui tih te a mi dangte tana luan chhuahna kawngah hma in la ṭha khawp mai tih ka hria nachin a sawi ang khanin tin tunah hian raltlan Mi zah dawn in nei tih kan hria a, chu chu saw lam deuh ah a in kulh a, in buaipui hle a ral tlan te pawh kha heng zawng zawng i uai em e hle a ni. Uai em e tan chuan in mi dang te tan a malsawm na ni na zel a ni a, heng zawng zawng ah hian i ram uai em e pak deuh te pawh kha in nei in ka hria a, tin chu mai bak ah tlawng lui te pawh kha in hum hal in ka hria a. Ram leh nam hun halna kawngah pawh hma in la tha a, ral tlam in buaipui a, tlawng lui in hum hal a, uaime pak te in neih a. Heng zawng zawng hi ram leh nam kan hun halna kawng pawimawh tak a ni. Chu lamah chuan nghal chawm hi hma in la tha ngawt in ka hria tih laia kha kan sawi lang. Duh a, tin ram leh nam humhal kawngah hian e thil pakhat lek an tawh lama kan sawi duh chu Mizo te hi kan pian pun angai, ral lam kan pan a, e kohhran hrang hrang pawn mang ang a, sorkar a mang ang tawh a. Nau piang hi kan tlem telh telh a kum tin mit hi kan pung telh telh. Chumi awmzia chuanin hnam ral zia tihna a ni. Chuvang chuanin i inneih lah hi kan uar lo tulh tulh a, chin thla pun lama hi Pathian thu pawh a ni a, kha kha lo uar leh deuh ila kan vaiin ramhlun nawt lam pawh, ngalchawm lam pawh Thil hrehawm tak a ni lo bawk a chin thlah pung laia kha. Chuvang chuanin chin thlah pun kha uar tawp phawt mai ila, inneih uar a ngai nih chu, inneih chur chur ila, ah, kum sawmthum panga sawmli dawn kan nih hian senior kan la inti tlat lo. Chuvang chuanin Kan nei har lutuk a fa kan nei tam thei tawh lo ni. Chuvang chuanin i neih kan uar a ngai a. Mizo tuna kan chhe vela hnam dang awm hian min chim mek a, eh, min rawn nuai mek a, an pung charh chak ropui mai sia. Chuvang chuanin ṭan kan lak ngai a, tin vai ni se kan pung tulh tulh bawk a ni. Chuvangin Mizote hi hnam ralzia angin kan kal mek a, chuvang chuan kan inthah pun zel. A kha a pawimawh a, inneih i uar ang u tih kha vawiinah chuan ka rawn thupui deuh hlek a ni. Tin, thingpui te an sem a, thingpui sem laia thusawi duh miah lo ka nia. Chuvang chuanin thingpui sem a hang nge thlum i duh tih vel kual a kha inzawh hun lai deuh kha nia. Ngawi reng a lak tawp tur ti lah hi ka sawi tawp dawn tawh a, hei vawiin uaima day kan hmang thei a, hngalchawm te nena hun hlim tak mai kan han hmang thei hi kan lawm a, keimahni lam hi kan lawm a ni i, sangkhat zakua sawmsarih pathum a inding tawh a, Kha tan kan lak chu a ngai awm khawp em aw nghal chawm lam pawh ka tia kan u fe in ni mai a, chuvang chuan in i ram leh nam humhal na kawng ah pawn eh zawng pawn a kawk tho a ngai la in to delh tur a hma kan lak zel a ngai ni uaime pawh khawtlang pawh tan kan lak a ngai ni sangkhat zakua sawmsarih pathuma branch ding tawh A pachhe em em a han awm pawh kha a dik lo ve thei bawk a, chuvang chuan a kan in hau zawng ni lovin vawiina kan boruak atang hian tan ila thar ang u, a khawtlang pawhin tan ila thar ang u tih laia kha i kan sawi lang tel zuk duh a, kan ai chuan in u fe mai ni. Sang khat zakhua sawmriat paruk ah keini kan ding a ni. Member in tam lo a, e, member tam loh poh leh tan rual thei awl thin. Chuvang chuan vawiina kan hun hman hi i hmasawnna ra bi pawimawh tak ni se ka duh khawp mai. Vawiina kan hun hmana hi uaime date te kan thleng thei alawm awm. Vawiina hi hlim takin hmang ila vawiina ka uaime pui. Member pui zawng zawng te midang te tana in pe a, midang te tana malsawmna ni zel turin duhsakna ka hlan cheu a ka ngen bawk duh cheu a ni. Uaime vul zel rawh se ka lawm e. Thil pek hlanna hun kha kan nei dawn anga hei kan program pui ber pakhat A ni bawk a, hei kan pin sa kan lo thei nghil a, a pin a fiah fai ta lutuk lo a min lo hrethiam dawn nia. Thil pek kan hlan tur hi a thu hi chhiar chhuak dap lo mai la nakina committee na te pawh in lo chhiar chhuak mai tura ngai ila kan sawi ange zar zar ana lo chhin chhe ila thingpui kan ina lo ngawih hram hram ang aw. In ngawih lo chuan ka nghak vang vang mai dawn cheu nia. Dekchi pathum kan thil pek tur te, Hnalhchawm Branch, dekchi pathum, chawhtawlh pali, silpawlin pali, tingtang pakhat, keyboard pakhat, belpui pakhat, fian leh buhtlei, leh sasuahna fian neuh neuh nen chu. Tin, no zathum chawthleng, hei hi hmanlai chawthleng kan hlut deuh chi ang kha aluminium thleng bial lian deuh kha a ni a, kan ui lutuk a kan pe hram cheu ni. Ui tak kan ni hei hi, i lo kezi ringawt ange rit em em mai leh nghal a. Tei sawm. Puan, Hei hi puan hi in mamawhin kan ring a, engemaw ruang chhuak te leh tui tla te, mithi han tuam lawp lawp ngai, ruang chhar ang tia te, puan tuam te ngai thin a, puan sawmhnih, microphone, pakhat chu chu kan Banzo Bi te khan helai hian rawn keng chho ula, a theih theih a kha, thlalak a pawh kha a englo lang vek tura ngai ila OB chuan i. President nen kan inhlan anga Imran Chaubi lo ding ve tho bawk ngula rawn thiar chho ro le e combo a citation hi chu nakinah kan hlan dawn chawhnu lama hlan tur a ni chu. A va rei ve. A awm bei zar zar ro. Min thiar ro le. Stage ah hian i hung chhuak hrim hrim ti ang u. Bel vel kha chu a thei lo a ruai an hmang daih a. Fatu nan sa vel kha chawi phei ngai dawn a. An hmang nghal ringawt mai a. Thleng te pawh a rem lo ah ngai ila. Tikhan helai ah a keyboard ber a kha kan in hlan lai ah kan eng lo mai ang a. Aw chuan Hmalsawm branch chu OB te lo chhuah ve lo le. Helai hian keyboard te kan in hlan a. Keyboard hi keima bik hmeh tur a nia. Hi kan hawng hawng ila. Keyboard hi President hmeh hmain tuma hmeh loh tur.

Thlalakah chuan monitor zawng zawng hi kan payment ti vek mai dawn a, a tha phian e. Tikhan tun section one hi chu kan zo ta a, section two kha thingpui in zawah kan tan leng a, tah chuan Hnalhsawm branch OMA tangin lam.